Ech begréiss dech zreck hei zu enger neier Episod um Youtube Channel. Op Twitch si mer nach emol live virdrun an den Eric ass och nach dobäi bliwwen. A mir hunn hei elo déi lescht Etage gemaach gehat, hat mer op en Automat krut a mer hunn elo erëm Bosszäit respektiv Zwëscheboss. Wie soll dat definéieren? Eric, du kriss et besser definéiert wéi ech. Ass en Zwëscheboss awer, denken ech. Zwëscheboss géif ech soen, Etageboss, Etageboss.
Voilà, mir fokuséieren mei verpixelt. Mir wëssen net wat op eis duer kënnt. Ech hoffen dat mol eppes neies gesinn. Schwéin, insgesamt has du mer mol enke Rezepter fir 6 verschidden der Bosse ginn. Et gesäit een op engem Run der zwee Stéck just vu 6, dat heescht mir missten eis entweder domm uleeë fir se alleguer ze fannen, de Belén ass clever, mer ginn just zwee bis dräi Stéck a vläit laachs du geschwë mol, wann s de gesäis wat et ass. Vom Gefühl Mara, her, ähm, nein, ich hab mal Ah, nee, schon. Harmonie.
Ja. Die hat man schon. Das heißt, Spaß. leider Gottes nur nichts Neues. Mit einem fucking Blutpflaster gesehen hast. Scheiße. Okay. Du hast schon einen gut auf Schnüss geholt. Ah. Lech kenns kee Blaster. Hier steier mar op 4 Stéck. Also och deit mal eng Rüstung. An ze gi sech einfach de Mond opschéisse gell. Holy shit, also do gëtt scho rem eis nach déck gelueft de leschte Part, an lo kréie mer der rem an d'Gesiicht, wéi dat op Lëtzebuerg sou schéin heescht. Sou, elo mat d'Ult fir déi nächst Ronn. Kommen se rëm? Dës Kéier kommen se vu wou? Okay, dat war eng schéi Fint. Dat ware si emol guer net. An dës Kéier ze Probli, wéi et ausgesäit. Dat heescht, et ass Ofwiesslung. Dat hat mer lescht Kéier net, mengen ech awer vum Gefill hier. Oder schon nach verdrängt? Nee, dat wiesselt och ëmmer erëm.
Dat wiesselt och ëmmer erëm, jo, jo. Voilà, also den zweeten hu mer easy gekritt. War dat vläicht scho mam Hype virdrunner, dat mer en awer geditcht haten? An elo kréie mer der 4, respektiv, jo, dach 4 Stéck kréie mer erëm. Dat heescht, mir ginn eis d'Rüstung hei erëm sichen a kucke wat op eis duerkënnt. Mä de Problem ass elo, wa mer elo net, voilà, eemol hie krut, wa mer elo et net packen, ass et scho erëm Game Over. Oh shit, séier hei op d'Säit.
Ja, gut, das gewäsch. Oh, hat sogar eh gut. Wichtig.
So, weg hier hei führen. Scheiße. Scheiße. Also, wir müssen Action aber noch hei, wie das gesagt. A si scho greedy. Dat muss een him loossen nach. Sou, dat zweet gëtt gutt. Da gi mer sichen. Mir liewen op. De Problem ass, ach scheisse. De Problem ass, si sinn an der Iwwerzuel. An dat war et da scho mat der véier Etage. An da kënne mer de ganze Petit Comité maachen. Also. Et ass net geschenkt gewiescht dat do, wëll se och lo extrem zum Schluss aggressiv gi sinn an op mech och virun d'Duer gaange ginn. Du hues eben och e Roller deen dech instant trefft. Ech mengen do si mer eis eens, wann dee dech och am Online trefft bass de normalerweis tot. Dat heescht hei elo den nächste Won dee mer erëm kënne starten. An dann awer elo erëm denken ech, dat mer einfach déi Ding Etagen duerchwaschen. Lo gi mer mol vite shoppen. Äh, vite shoppen, mee si gi lo, si gi lo duerchgewascht. Dat heescht, ech loosse se mol elo leider Gottes net krut. Déi wär wichteg gewiescht vläit. A mat 8, mat 87 komme elo net alles fir, mee ech ginn och hei erëm op Schadenreduzierung, well ech friesse ze vill Damage am Moment. Ja genau ass och dat Wichtegst, och spéider, dass d'Rüstung sech regeneréiert, dat ass och am Moment heavy schwaach.
So, an elo mat Blätter 27, ech mengen awer net, datt dat iergendeppes hei duergeet, nee. Dat heescht do da gesi mir elo 9 Etage gemeet. An hun awer net vill konnten matzuelen, mä bon dann maan mer lo virum. Mir hun 4 Minutten lo verdeichselt an ech probéieren lo einfach duerch ze waschen déi 9 Etagen, dat mer dat einfach Part fir Part e bëssen an dem Bosswerk gesin haten. Ech wees ni wéis du et lo gesäis. Genau, genau. An ech sinn elo Punkt, ech man och elo einfach denken Deel, well ech just well ech dat net agesinn, dat eis vill gehollef huet virdrunner, wat och d'Frico gaangen ass. Dat heescht hei och Scham HF, Hauptwaffe fern, man ech elo carrément och direkt, dat mer virukommen. Also probéier dat elo mol eng Kéier, Eric. Ech kann hei elo de Kapp rëselen, dat kanns de mer och elo soen, mee. Nee, nee, ech kucken dir no, wéi s de spills. Also dat ass kee Problem. Op der Line gang och mat einfachen Etagen an. Ech si jo och just do fir Tipps ze ginn oder ze hëllefen wann eng Fro ass, mee ech loossen dech halt d'Spill genéissen.
Et soll jo net esou einfach gemaach ginn.
Voilà.
Ech mengen, Dir hätt e Paart gelies gehat, et war, et gëtt méi laang, wéi mir am Fong geduecht hunn. Mir waren och optimistesch am Ufank, mir hu vläicht geduecht, oh easy, zwee, dräi Parts, da gëtt Speedrun och fäerdeg. Mee nee, wann een dat kee mol selwer spillt, da léiert een d'Spill och mol dann erëm anescht kennen. Muss natierlech och soen, ech si vläicht och e bësse rusty ginn, wa Splatoon Competitive méiss si mer eis eenz, ass nemmi vill gelaf an dem hei Spill. Gott hun ech hei hun ech hei schon an den nächste Bock geschoss.
Dat ass de Problem, ech gesinn deen nämlech grad mal net. Ah ech hun keng Faarf méi.
Ah, an du hues Géigner do? Äh, ja. Oh no. Dann fortlafen an tënt schwammen, genau.
Also wann einfach drop steet, muss och net einfach sinn. Dat mierkt mer och grad. Mee mir hunn elo grad hei einfach, dat ass eng blöd Passage, well do einfach keng Faarf och méi ass, fir do erop ze kréien. Also et ass schonn. So, wann lo mewéit, misst awer. Oh, dajee, komm schonn.

Eng Passage déi bësse méi ongläich ass. Ech muss mer den Orosche richteg timen fir deen do eriwwer ze kréien. A mir hu grad de Problem dass keng Tënt disponibel ass. Sou, elo mat gepackt fir eriwwer ze kommen. Normalerweis ass elo hei nëmme vum Gefill hier nëmme allze vill. Ech mengen d'Kugel mécht elo hiren Dingscht alleng, quasi alleng jo.

Et kann ee och ëmmer den Tuerm verloossen an Mhm. nei runnen an also. Ja. Mä am Hei Ufank gebe ass ech dat da dann lo.
just fir den Oh, ech gi Standard-Drohnen-Batterien, Häufegkeit, déi bëssen an d'Lut kréien. Probéiere mol einfach. Just op Standard ass en net schwéier, deen do Modus. Mhm. Äh, voilà. Hier ist mir noch eng Zone hei just, aber wir sind irgendwo ein Turm, was theoretisch kind machbar sind. Es muss zwar noch kein Geischer nach direkt kommen. So dat hei kéint okay nees kommen op den schlecht gesot. So. Zéil ass uga ginn mit geet awer fir oder Tisch Teile och drun an Zeit an Blut gaangen. Er muss nei oppassen erëm dat do ass lo rem eng geféierlech dat mei zum Tür fährt och muss opginn. Wie mal lo schon mei op hunn. Yep, yep.
Voilà, komplett rof. A ginn eis hei esou mol opfëllen. Dach, dat do misst klappen normalerweis. Dat heescht, mir bëssen elo drop gelauert ënnen, dat si eng Kéier erofginn. An ja, misst awer opgoen, d'Taktik. Jop, se geet op. Also et war machbar. Muss en anteint sou och mat deenen. Ass keen Teleport, mä einfach déi déi Ficelle nennt se mol och bëssen datt se spillen, well d'Bots do net eens ginn wou s de grad do bass. D'Bots maachen dann net wéi e normale Spiller déi Ficelle eng Kéier ewech an si sinn da wéi en Tourist dat sinn an hie lafen an net wëssen wou s grad dru bass.

D'Portaler muss nei zerstéiert ginn. Mal kucken mol wéi séier mer dat dëske hikréien. Muss nei erëm mëches oppassen dat dass kee vun hannen eng Kéier esou kënnt. Voilà do ass dann näischt Gott sei Dank. Hei hunn mer och elo de Fädel an der Mëtt hu mer Sou zwou Passagen wou mat engem Loftballon eis kéint nach herno hëllefen awer déi Midd Cup net sollt eng Kéier duer goen.
Mir fällt elo grad nach an, ech weess net ob dat den Leit kloer ass oder ob dat jeemools erwähnt ginn ass, mee soubal der de Level auswielt an den Chip hutt, gëtt den Chip schonn an d'Waff agestach. Dat heescht am Level selwer hu mer elo schonn déi Streureduktioun. Ech mengen dat hu mer nach ni erwähnt, mee dat mierks du wahrscheinlech elo och direkt, dass d'Waff méi genau ass.
Jo, se ass vill méi genau, jo.

Richtig gut. Interesséier Richtig guten ja. Effekt. Well ja. zemools Richtig, mat den, ja, herno mat de Géigner, et kéint dat awer bëssen eis läit den Aarsch rette gi ech mol sou schéi soen. So mir si bäi 12 Minutte, mir hunn bal erëm d'Hallschtéck krut bis bäi déi 8 Etage. Wat kritt och elo nach 20 Parts op dem Youtube Channel, wou ech einfach ëmmer bis déi 9 Etage packen oder sou. Da muss en eng Kéier de Melvin am Gag uruffen, soen, Jongen, dat wier da keng Aarschkënner, dat dann an engem 10 Sekonnen 10 Minutten Paart mecht da géif et souguer nee kréien mengen ech.
Do dofir ok ech hunn äischt gesot naja spéitstens wann d'Switch zwee erauskënnt Dag virum Release kënnst nach eng Kéier laanschen an da kommen déi Dingens hei erop zeréck. Naja dat dat ass och bëssen traureg effektiv jo. Dat hei ass och lo net.
Dat kennt nach. Looss mir se wëllen dann emol kucken. Wa scheitsch mat. Wou ass d'Bull lo hin? Oh Gott. Also dat hei ass en. Dat ass wéi de Bierg bei mir heiheem, wou ech emol muss eropgoen. Deen Level ka e bëssen nerveg sinn, ja, ja. Deen ass.
Dat ass wéi wann ech heiheem heem trëppelen. A fir déi Leit, déi net wëssen, wou ech wunnen, ech hunn eben esou e schäiss Bierg erëm eropzekommen. Dat fillt sech grad och esou un. So, hei misst mer awer elo theoretesch dach mir dat elo hikrut. Wann d'Kugel mol endlech géif reagéieren esou. Also jo, ech hat elo och gesinn, dat do nach vill Misär bei d'Flur kënnt, mee et ass elo Gott sei Dank enk egal.

Eng Challenge draus. Mee normal reizt dat du mat ëmmer ja. Well do kann den halt Effekter decken. Ja. Mir lo de Choix mat der Spezialanzeige beim Beweegen an d'Lut ze goen oder mir hunn dat mer de Schuede vum Geschoss vun der Hauptwaff einfach an d'Lut kréien. Dat ass elo wierklech eng schwéier Situatioun, muss ech ganz éierlech.
Ech giff wann mer wëllen den Turm packen ëmmer fir Damage goen. Deech mir et net mat der Haaptwaff. Jo, wat ee méi duerch Géigner duerch breche kann, wat engem herno méi einfach fält.
Esou. Dann hu mer eben net leider net méi ze net méi ze redetten, well mer net méi kënne kafen. Mä mer awer och déi nächst Etage a mir kucken awer iergendwéi erëm.

Jo, kann ee man. Ma mat an op. Jetzt. Mä lass dann einfach eng extra Challenge lass mir äh, ganz Ehre, wou mer einfach kënnen dann äh, nach et Bonusdéngens bäikréien, Chip oder sou. Kucken, wat se elo eis soen. Keen Schued erleiden. Ok, a wéi soll dat dann schief goen?
Dat ass net schlëmm, du kanns Schued kréien, mee wann s de packs kee Schued ze kréien, kriss halt méi Punkten. Okay. Also dat ass lo kee Bonus den der en wéi soll ech soen en Nodeel bréngt. Okay, ech muss eng.
Bon, mir maache mol hei, dat mer eis hei eng Taktik fir fir virun ze kommen. Dee Stär blo gouf net ugedockt, eng Kreativ vun engem Geich oder wéi verstinn ech dat grad? Jo genau, wanns de der verléiers, du hues uewen 135 Punkten, a wanns de elo Schued kriss, da verléiers de halt e puer Punkten dovun, mee packs de et dann ouni Schued, kriss de 135 Punkte méi wéi de Level der géif ginn. Dat si d'Bonus Stages. Ah ok, bon mir probéiere mol einfach esou gutt wéi et geet. Mä se elo schonn duerchgestraut oder wat ass dat do? Äh, nee, du bass nammer gut. Okay.
Da seet nach, seet nach der Fakte grad bësse.
So, dat hat net gut. Hei ass nach e klengen Obstkolleg, sou kee Schued erëm krut. A kuck mol do hei eng Kéier, ah Gott, seit's do ass deelweis e gewësse random Faktor nach an der Station mat dobäi. Ah dach, Loss of Wolf Gang ech gesinn, just wann ech och duerch Déngens schwammen, dat zielt och, krass.
Jo genau, du hues elo ee Punkt verluer. Ja.

Well mer och grad op der Stage Nummer 7 sinn an ech am Fong wëll dës Part, dëse Part erëm finishen, datt mer dann nächste Part eis gesi mam neie Boss, bäi deem méi ferme. Mir graut et schonn, mir graut et schonn, wann ech weess, et sinn am Ganzen ëmmer zwee där Bosser ze man an ech sinn eng Kéier en Endgéigner.
Harmonie ass och wierklech dat wat am meeschten ätzt. Ja.
Ah, grad an Beyblade kënnen och sténken. Zumols Wann een eppes zum Fond. Ja. Oh Gott, den Level ist schon, schon so der Ranz, wie ich da gesehen Weil jetzt just Beyblade als Gegner sind. Boah, wir probieren mal einfach als Blöcke. Nee, wenn, wenn da drei, vier sind, das bin ich so Krämpes haben. Ich weiß nicht, was der Problem ist. Äh, früher Beyblade noch an der Schule, ich noch immer du verloren, wenn ich da die Plastiks. Äh,

Mir ignoréiere se a mir vermëschen. Ech mengen dat war eng gutt Ridd. Deelweis Beyblade sinn zwar clever, mee net clever genuch, heiansdo wëlls de net deelweis reagéieren op dech, dat se dech fannen als Géigner, sech op aner Saache konzentréieren. So, nach eng Kéier d'Automaten-Ecker. Ginn ech soen. Ginn mer eis eng Cola sichen. Ja. Ja, mir hunn 700 Déngen, domat kënnen mer dann eng Ausrüstung eis gönnen. Ech gesi se grad. Ja, okay, ech hunn halt heavy Delay. Yes. Bei mir bass du ëmmer nach am Menü. Déi wäerten eng 10 Sekonne sinn, op Twitch ongeféier. Ja, ja.
Sou, mir hunn hei ebe lo Glückscombo, Toleranz. Dann hu mer nach de Sprinkler, wou ech lo net esou begeeschtert driwwer sinn. Dann hu mer nach den Ultrastempel, mee sinn éierlech mat der Erik, ech gi mat dem Ultrastempel net eens.
Ja, den ass och net easy. Net easy. Dat mer hei ja, dann Glückskombo ass schon net schlecht. Ja, dat mer Wa mer Glücksbombe ähm, fannen, huel mer die direkt.
An voilà. Dann huel mer dat an äh, man direkt vir, wenn mer op der 8. Etage fahren. A kuckele nach die Link ze machen, dat mer da fir nächst Folg en neien
Boss kënne machen. Dir merkt, wat mer wëlles.

Soulaang Glücksbonus net do ass, nee, ok, jo, dann kanns du huelen was du wëlls. Mir maan eng Kéier nach schwéier elo als Ofschloss vum Part, fir mir reegen eis fuerchtbar gläich op oder mer gesinn eis an der nächster Folg. Egal wéi däi Boss oder erëm um Ufank vum Turn, dat gesi mer elo an dësem Level hei. Hm, ech weess et net. Bon, mir probéieren einfach mol, mir näischt ze verléieren. Augen zou und durch.
Augen zou und durch, voilà.
So, éischten ass gemeet. Probéiere mer et hei e bësse fir Faarf, e bëssen och Damage ze maachen an der Mëtt.
Jo, den Explosiounsradius beaflosst och déi Portalen, wann se explodéieren. Déi sinn da vill méi grouss an esou.
Wann ee vill där Missioune maache wëll, Dann ass dat natierlech och eng gutt Strategie. Probéiert nach eng Kéier ongestéiert. Ass klackt. Hei hun mer eis e bëssen eng agebrockt. Et geet d'Joer erof, hu mir d'Gléck e bëssen d'Säit ze wiesselen, wa wësse elo ou Gott, huet da vläit eng Bomm explodéiert, gaal wat war dat do? Jo sou eng Art Klecks. Ah eng Klecks Bomm dann. Sou mir hunn et gepackt. Bëssen rem méi schwéier an voilà, dat heescht no enger Néierlag virdrunner Rappelen mer eis zesummen an konzentréieren eis dann am nächsten Part nach eng Kéier fir dann de Boss rem unzeschauen. Ee vun ee Zwëscheboss wa mer éierlech sinn. Voilà. Ech giff da soen Merci rem fir d'Nokucken. Den Eric ass bei der nächster Folge och rem dobäi. Och un hien eng Kéier e Merci fir mat ze kommentéieren an dann voilà. Bis nächste Méinden op YouTube. Bis dann an ciao ciao. ciao.